Re tšwela pele and ke a le amogela gape mo sessioneng ya rena ya bobedi ya tseba lenaba la gago under the series ya spiritual warfare. Mo sessioneng e fetilego ya introduction re bone gore ntwa ya moya ke eng, re lwa le mang, ore ke mang lenaba la rena, le gore lona lenaba le la rena Sathane o tšwa kae. And in this session, re tlo lebelela mmušo wa Sathane le mangeloi a welego nae gore ba operator bjang. Re bone gape mo sessioneng e fetileng gore before Sathane a tseba legaka la Sathane, o be a bitšwa Lucifer. and mo go Isaiah 14 verse 12 re bona yena Lucifer gore o wele ga botsebotse ke eng se se mo išitšeng o wele ka lebaka la gore a tletše ka leswiswi or iniquity e humanegile go yena iniquity was found in him that is why modimo o ile a mo tloša bogoneng bja gage a mo tloša legodimong gomme yena o rile go tlošwa bogoneng ba modimo a tsebalega ka maina a go fapa-fapana maina ao re a bona from different scriptures in the bible a go swana le lona le la sathane re mo tsebang ka lona le gona and lona re le bona from the book of job chapter 1 verse 6 and revelation chapter 12 verse 9

Re bona gape Matthew 6 verse 13 a bitšiwa yo mobe or the evil one. And then Matthew chapter 12 verse 24 to 27 e re ke Beelzebulo or Beelzebub. And then Beelzebub e ra gore mmušo wa madimone or mmuši wa dintšhi or wa maloko.

And then Revelation 12 verse 10 e mmitša molatofatši or yo a pharago ba bang ka melato, the accuser of the brethren. And then First Peter chapter 5 verse 8 e mmitša lenaba. Lenaba is an adversary. And then Matthew chapter 4 verse 3 e mmitša moliki o a tempter yo e leng gore o leka ba bang o tempter ba bang and john chapter 8 verse 44 e mmitša ramaka a liar ya be ya buša gape ya mmitša mmolai a murderer and then re bona matthew 13 verse 19 e mmitša yo mobe the wicked one So these are some of the names tše e leng gore sathane o bitšiwa ka tšona ge re bala ka yena mo baebeleng ke ramaka ke moliki he's a tempter ke mmolai ke yo mobe ke lenaba la rena he's an adversary he's an accuser of the brethren o latofatša batho o ba phara ka, ka, ka, ka maka he's an old serpent noga ya kgale He's a great fiery dragon, a ke Beelzebub, ke kgoši ya or mmuši wa dintšhi or wa maloko, ke Belial, he's worthless, ke mmuši wa lefase, the prince of this world, and gore a be mmuši wa lefase e diragetše ka nako ela a a a rometše noga gore noga e foraforetše Eva, Eva a feleletše a jele from sehlare kenywa from sehlare se e leng gore Modimo o rile ba se ka be ba ja go sona, ge a fetšo ja a be a fa Adam. Adam e leng gore o be e le yena mmuši wa lefase modimo a mo file authority godimo ga lefase ba rile go, go, go obamela gore go thaetša sathana a ba foraforetša ba eya kgatlhanong le taelo ya modimo then uh, adam a be a loser authority eo authority ya be ya etla go sathane that is why a bitšiwa mmuši wa lefase goba modimo wa lefase and di characteristics tša gage ke pride wa ikgogomoša ke arrogance like o ikgodiša maatla he's defiant o gana go laelwa like a rate taelo and he's boastful o ikgantšha ka ditiro tša gage and these characteristics re di bona mo isaiah 14 verse 12 to 14 go bohlokwa gore le rena re fele re re re te searcha re te tebelela gore e ka ba ga ke na pride mo go nna e ka ba ga ke arrogant e ka ba ga ke defiant e ka ba ga ke boastful re make sure ya gore di-characteristics tše tša sathane ga di humanege mo go rena Go se ka ba le ntho e leng gore e e re swantšha or e re kopantšha le Sathane mo go rena. So the moment o bona o gola magetla or o ikgokgomoša or o igodiša maatla, o gana go laelwa or o ikgantšha ka ditiro tša gage tša gago, o lemoge gore O ka re Sathane o nkhueditše or moya wa Sathane o gona go nna because di-characteristics tše ke bolelago ka tšona ga di gona mo go Modimo. So rena bjale ka bana ba Modimo ga ra swanela go ba le these characteristics tše e leng gore di, di, di, di gona go Sathane di, di tšwelele gore di bonagale go rena because rena re bana ba modimo so re santse re reflecte dikenywa tša moya o halalelang so mediro ya sathane ke ye mebe sala thoma o dira dibe or a dira bobe go tloga mathomong a lefase the book of first john chapter 3 verse 8 ya re botša gore mediro goba mešomo ya sathane ke ye mebe sala thoma go dira bobe mathomongthomong a lefase so o dira dilo tša mahlajana le boradia he's very cunning o radiile efa jwale ka ga re bone mo sessioneng ya rena ya mathomo and uh, the book of second corinthians chapter 11 verse 3 e re botša ka mokgwa e leng gore o radiile efa ka gona and then mo go ephesians 6 verse 11 e re ke le menemene So these are some of mebereko ya gage e mebe, o bolela maaka, he's a liar. Re bona mo go John chapter 8 verse 44. O senya goba o sokolla nnete, he perverts the truth or he distorts the truth and scriptures. And re bona Matthew 4 verse 5 to 6 le Luke 2 uh, I mean Luke 4 verse 9 to 11 e re botša e re he perverts or distorts the truth. O senya goba go sokolla nnete. O a bolaya, ke mmolai, he murders. Re bona mo go the book of John 8 verse 44. So some of maina a gagwe gabotse ke ke some of mediro ya gage. O lwa le bakgethwa, o lwa le mangelo ya Modimo goba barongwa ba Modimo, o lwa le yena morena jesu and re bona mo go the book of revelation chapter 12 verse 17 and then uh, chapter 13 verse 7 and then chapter 20 verse 8 to 9 so these are some of mediro ya gage e mebe e leng gore wa e dira mo lefaseng o šitiša batho hindering people persecuting people o tlaiša batho uh, o lwantšha batho gore go ganetša batho opposing people um, lying, uh, go senya go sokolla nnete perverting the truth and go bohlokwa gore re kwešiše gore le ge a wele sathane o sa na le some of the anointing o tlotšo e leng gore na na le yona ga sa le legodimong and o sa na le tsebo ya some of the secrets tša legodimo wa tseba gore mmušo wa legodimo o structurile jwang so that is why uh, a kgonne gore ka nako ela ge be a a wela mofa a wela to the second heaven a kopiša structure or hierarchy or the setup ye e leng gore e gona mmušong wa legodimo a creator mmušo wa gage but in the next session re tlo lebelela ka go tlala gore mmušo wa sathane o structurile jwang the different levels or hierarchies tša mmušo wa sathane le gore madimone a gage because madimone a gage le ona a na le di-levels tša go fapafapana ra lebelela le gore di-assignment tša bona ke eng you know lentšu la modimo le re the gifts of god are without repentance so that is why a sana a sana le some of his anointing wa gona go tlotša batho satan especially ba e leng gore ba rekišitše meyoya ya bona they've given their soul of their pledge their allegiance to him wa gona go ba fa influence ba tuma wa gona go ba tlotša ba ba maatla or ba ba dira metlolo ya go fapa-fapana ka tlotšo e e leng gore o sana le yona and o berekiša the very same anointing ya sana le go yona le tsebo ya sana le go yona o di berekiša go influencer or go berekiša batho gore ba achieve dikolo tša gage or agenda ya gage most of the time le gona o berekiša batho kgahlanong le batho because a kgono bereka directly uh, jalo ka ge re bone mo pukung ya i mean mo sessioneng ya mathomo ga be a tsene ka gare ga noga because o tsebile gore ge nka tla e le nna satane ka sebele mosadi tlo ntemoga so most of the time ga a tle direct directly o berekiša batho kgatlhanong le batho o swana le ga a lekile go berekiša mosadi wa jopo gore job gore mosadi ya jopo a huetse jopo gore jopo a roga ke modimo ka nako e la jopo a dutše a setobolong a ingwaya gobane a tšile dišo mmele ka moka mosadi a gago a re why mara o sa no roga modimo wa ikhwela re bona mo go job chapter 2 verse 9 re bona gapa le kile go tsena ka pelong ya judas gore judas a ke morena jesu a betraye morena jesu mo go the book of john chapter 13 verse 2 And then Mark chapter 8 verse 31 to 33 e re bontšha ka mokgwa e leng gore o itše a huetša Peter gore Peter a leke go thibela Morena Jesu from lehu sefapanong ka nako e la Morena Jesu a ba ba hlalosetša gore o swantše a tlaišwe o swantše a lahlwe ke batho le go bolawa eupša ka letšatši la boraro o tlo tsoga bahong so Peter o itše go kwa tšeo a mmiletša ka thoko a mo gala ra oa morena so morena jesu o itše a lemoga gorae jale a e sa le peter a bolelago ke sathane gomme yena ke ka nako ela a rilego tloga ka morago ga ka sathane re bona mo go the book of mark chapter 8 verse 31 another example mo e leng gore re bona sathane a influencer batho gore ba dire sebe or ba tswe tseleng ya modimo re bona mo go the book of acts chapter 5 verse 3 ga influencile pelo ya ananias gore a bolele maaka ka moya o halalelang Ananias o rekišitše piece of their property and then ba tliša some of tšhelete e ne ba e kry-ile from the sale ba re ge ba tliša tšhelete eo ba bolela maaka gore ba e tlišitše ka moka ke tšhelete ka moka e leng gore ba e kry-ile from the sale so these are some of the ways tse e leng gore satan o influencer batho ka gona gore ba tswe tseleng or ba dire sebe Go ntše go le bjalo, go bohlokwa gore re tsebe gore Sathane ga a omniscient, meaning gore ga a na tsebo ya dilo ka moka. And another thing ke gore ga a omnipresent, ga a kgona go ba ga a kgone go ba gohle ka dinako tšohle. And ga a omnipotent, meaning gore ga a na matla a sa felego bjale ka Modimo wa rena. Modimo wa rena o omnipotent, o omniscient, o omnipresent. And because Sathane ga a na tsebo ya dilo ka moka and ga a kgone go ba gohle ka nako e tee, o relaya on madimone. That is why a berekiša madimone and o relaya again on batho gore batho ba, ba mo thuše a kgone go achieva agenda ya gage. Ntle le madimone, ntle le batho, Satana ka se kgone go achiba agenda ya ga. And some of the assignment ya madimo na gage plus batho ke go gathera information or di-records tša batho di-weakness tša batho gore disene tša batho ke eng and then ba berekiša di-weakness disene tša batho as open doors gore ba kgone go attacka or, or as legal grounds or also as things tse e leng gore ba kana ba, ba, ba ka di berekiša before the presence of god go latofatša bana ba modimo or go latofatša batho to accuse people In the next session, re tlo lebelela in details some of these assignments tša matimone le batho ba e leng gore ba berekela Satan. ra feta ra lebelela le mmušo wa sathane gore o agile bjang the different levels di-caders or hierarchies tša madimone because madimone a satane le ona a na le different caders different uh, hierarchies different assignments le gore ba influencer batho jwang mo lefaseng ba achieva di-agenda or agenda ya satane bjang mo lefaseng